Сахалар туруору дьэ буола ааспыт халаан быһылааннарын кэнниттэн Арсия ыксаллаах быһыыга-майгыга министра Александр Куренков кэлэн барда. Анаа тустааһыннаах эрдэрэ мунньан, мунньан ыытта уонна хайҕаталаан барда. Өссө улахан иэдээн тахсыаҕын аҕа эрэ бүтүннүүтэ тимириҕэн сөптөөх миэрэлэр ылылланнар быыһаатыбыт диэх курдук этэн барда. Танантыыстар этиэхтэрин этэллэр буоллаҕа. Кинилэр этэр гынны алдьархайтан ас таһаарыны олорор дьоннор. Маннык курдук халааннар ойуур баадара буолбаттар буоллар кинилэр туохха наадалаах дьон буолуохтара этэй? Онон МЧС экспердэрэ ойоннооһуннарын, прогнозтааһыннарын ыраас манньыакка ылыммат ордук этэ дии саныыбын мин. Бу да сырыыга аха эрэ көмүөл этэҥҥэ ааһыы диэн тойоннообуттарыта. Манахайда ааспытын бары бэйэбит билэн көрөн олоробут. Дьэ, бу мунньахха Ил Дархан Айсен Николаев буруйдааҕы этэргэлэ тарбаанын ыйда, Өлүөнэ эбэ күүһүн кутаан уонна хараахтарын өссө төгүл көрдөрдө диэн көмүөл Бүөтүкчү икки тыһыынча уон үс сыллааҕы курдук ааста диэн буолла. Санатар буоллахха, ол икки тыһыынчаҕын сыллаахха эмиэ Өлүөхүмэ, Нам, Уус Алдан, ону кытта Орто Халыма улуустара улаханныыр эбиттэрэ. Барыта ылаана дьэ, уонтан тахса нэһилиэк ууга барбыта. Ол иһигэр оҕо уһуйааннарын дьиэлэрэ, оскуолалар даҕаны бааллар быһылаата. Ону кытта чэ массыына буоллара, балыыһалар иһин дьаһаат социальнай тэрилтэлэр элбэх барбыта. Онтон билигин дьэ ол Алыма уонна Индигир өрүстэр аҥаарылланарыллар. Онон хайдах аһатта өссө биллибэт.

барыта географията биллэр. Ыл аайы ханна муус харара, ханна халаан уута хаатын таһынан бара эмиэ биллэр буолабыта. Ол курдук барыта Өлүөнэ өрүс тоҕойдоро буолар. Э, ону кытта Э, өрүс арыылара элбэх ирдэрийэр. Ону холобур кулаҕа түбэҥ ааһар, э, ону нууччалар банки диэн аатыллар. Алгылымман бу международнай термин. Акыйааннарга баар бааҥкалар холобур коралловы илииттэри олор үөс, олтон үөскээбит дьарайдара бааҥкалар диэн аатыллар. подводные банки уут устаана тахсан кэлэр баай арыылары ааттылара баантыгын дьэ ол ырыаны тоҕойдоро барыта биллэллэр ленскэй куорат тоҕойго турар өлөөхүмэ улууһугар олох туста өкүллүү баар дэлгэй нэһилиэгэр Дьокуускай куорат, Нам, Уус Алдан улуустара бары Өлүөнэ эбэ Хоҥурулуу арҕааттан оҕуллан кэлэн эмиэ арҕаа оҕулламман куту түһэр тоҕойугар тураллар. Аны туран онно бу эҥээргэ Ляпи Дагегутэ элбэх арыылар бааллар. Онон буоллаҕына уу аҕыйах, хаар чараас, ыһылларыгар биллэн турар дьокуталлаах быһыы-майгы имбиирирэтгэ. Онон сэрэтэр үлэ дьиҥинэн хыл аайы барыахтаах, этэргэ дылы төгүрүк хыл барыахтаах. Дьоҕу өрүссэ тоҕо доруор дириҥэтэр үлэ барыллаан төһө үбү-сиэҕэй диэн боппуруос турар. Харахчын бу наһаа олус элбэх улахан үбү эрэйэри буолуо, улахан такыынакпытый дииллэр. Холобур, дьэ, Калининградский морской канал диэн бары, Түрдүнүс көс

Манна бу бу сууматтан аҥаара чэ туох искусственнай сооружение буолла алханал ол турбаларын уу түһэр-таххар турбаларын араастааһын саҥардыы ол шлюздарын клапаннарын уларытыы барыта киирэр эбит ол миллиоҥҥа Ол ээдиттаатаха биһиэнэ наһаа оннук ыарахан буолуох курдук. Оо биһиэнэ былаана э кумаҕын хаһыы эрэ буоллаҕа. Хаһыы уонна ол э тутуу матырыйаалын хостооһун буолан тахара. Кумах уонна гравий. Онон эргиччи туһалаах быһыы диэн санаатым. Биллэн турар, бу суола диэн ака эрэ сүҥкэн суолтаах. таҥаспыт алтыһын бырыһына муннан тиэллэр. Ол гынан баран Парбаатары эрэ ыраастаан улахан туһата баар. Холобур буоллаҕына сүүрүк кумаҕа өгүллүү ис өттүгэр мунньар идэлээх. Онтон порыбаатырыҥтан сыттан бараба. Онон дириҥэтэргэ улахан үлэн үлэ анаммат. Онон буоллаҕына бу аҕыс өттүттэн эмиэ лаппа ылар курдук холобур исписэлиистэр суоттаан-учуоттаан бырайыак оҥороннор онон барыахтаахпына ол биллэр дьыала онон буоллаҕына ол хаамай сүрүнэдэн уу эрэ уутулар эрэ сылдьар буолларым буолбакка муус харыыта оһох баран ону учуоттаан оҥоһуллуохтаах бырайыак муус аһара чэпчиир курдук Ону кытта тыа өттүгэр баар быһыттар бары көннөрү кубах чөмөхтөрө буолалларын киһи барыта билэр. Ханнык да инженернар инженерлар буолбатахтар. Холобур, граппера былыр былыргыттан ууга барар, ыллата диэххэ. Ол гынан ман баччааҥҥа диэри хайдах аата гравий бүрүөһүннээх уол киһилии даамба тутуллубата үрдээх дьыала Ол гынан дьэ эттэххэ чэпчэки дьыала этэ. Былыр Сэбиэскэй ааҕана аналлаах флот баар этэ, земснарядтар флоттара. Билигин олор бары ча эргэрэ эргэрэн атыыланар атыыланан бүттэхтэрэ. Аҕыйах уутуна хаалбыт буолуохтаах, иккитин мин билэрбинэн иккитин үчүгэй муонаҕа сыллаахха биир саҥа земснаряд атылыспыттара, Владимир Панченко диэн ааттаах ону аллараа Дьааҥы ыыппыттара. Ол муораттан суудуналар киирэллэрин ону Дьааҥы өрүс айаанын ыраастыыр үлэҕэ анаан. Онон муораттан суудуналар киирэллэр ол депутатскайга таҕаҕа үөккүлэр, онтон аллара бука ырасаан суох быһыылаах. Онон былыргы сэбиэскэй курдук таһаҕаһы баатаҕы хаалбаттар. Онон Американскай улууһа былыргыны сыарҕа үрдүттэн оттунан олорор диэххэ наада. Таас чохторун ханна депутатскайтан ду хантан ду массыынанан таһаллар кыыһына баа. Өйдөөх быыбат аныгы үйэҕэ сыарҕа үрдүттэн олорор диэн Ол гынан баран да икки тыһыынча отут сылга дылы барыта саха үрдүгэр он биир земснаряд ылыллыахтаах диэн былаан бар. Онтон төһөтө кэлбитэ биллибэт, билиҥҥитэ оччо кэллэ, бачча кэллэ диэн суох. Баара ол бүтэһик икки тыһыынча отут сылга биирдэ тоҕо анньан кэлиэхтэрэ. Онуоха аха эрийэр сүөһү отдору уара өссө биллибэт. Аны туран дьэ күһүҥҥү халаанна учаастагыйдылар. Буолбатаҕа ирбэт тоҥмут ириэр дуо хайдах дуу Онон тыа сиригэр быһыттары тутуу эмиэ буотучуот бырайыак быһыытынан оҥоһуллуон наада быһыылаах. Холобур, алаас сирдэргэ турар нэһилиэктэрбит үрэхтэр таабыларыттан намыһах тураллара баар. Лагас Нидерланды курдук эбит диалектара. Онно муоратаабыт тааллара турар куораттар бааллар. Түмүктээн эттэххэ, Бүөтэ Тэбэх төрөөһүнүнэн бачча диэххэ наада. Маннык быһыма күннэргэ, ол аата сааска халаан кэмигэр, айылгы баһаардарга күһүҥҥү ууттан да буоллун, саха тыатын эстиитэ эрчимирэн биэрэр. Былырыыга сүүс аҕыһыттан тахса төбө сүөһүнү биирдэ ытыс ытааллыбыт. Сүүһүнэн ыал дьиэтэ буолар эрдэһиттэ. Онон буоллаҕына балаанньабыт ыллата ыараан иһэр, онон төһө да Өлүөнэ эбэбит харахтарын көрдөрдөр былыргы былыргыттан олорон кэлбит сирбит, былыргы былыргыттан билэн кэлбит климаппыт Онон өссө даҕаны олорор баҕа баар. Өбүгэлэр бакааларбыт сиддернуттарын кимнээхэ эрэ туран биэрбэтэх дии диэн. Ону салалтабыт ол баҕанаабытын өйүүрэ өйөөбөтө мантан инньэ ырылыччы көрсүө дии саныыбын. Дьэ ити курдук. Э Болҕойон сүбүкүтэр, махтал буоллун. Мин ханаалбаһыттарыҥ бэйэлээбит буоллаххытына биллэриҥ аныгы көстүөххэ диир